Video video cim pastinya itu basukan Troy ya kan lih. Ih salaman lo nah. Biasanya kan orang salaman kayak ini pulang ampe nang mau dibejebet kayak ini. Kayak ini nah. Ya aku ada tetamu kawanku tadi nih aja. Tik. Kan aku menganggap aku bervirus ya. Ih mereka kulir bener bersalaman. ya kalau udah sebanyak pander lagi kita langsung menuju ke videonya aja karena aku tahu bubuan mau anak hiburan kali Hiih, bang pian kenapa bang lawas banar aput bang, bang kami handak hiburan bang, bang kajung bang, jar ikam, nang kajung lain urusanku lah, hiih sini maulah konten aja kada handak nang memuasakan ikam, hiih oke langsung menuju ke videonya let's go. Apa ja nih? Oh kata-kata orang nah. Hasil keringat uh, sendiri, hasil keringat bareng kamu. Misalnya kan hasil keringat sendiri nih hasilnya duit, kalo hasil keringat bareng kamu ya jadinya anak han iih sakalinya bekeringat nang ngini sakalinya tapi bujuran kawan ai bila kita lahat main tu pang mau bepaluhan kam iih cuman paluhnya tu lain pulang han lain paluh nang begawi lain begawi nang ha nah nyaman nah. Ranai ja bungas kawan nanya ti iih nah. Urang nih dasar awak baik han putih mancarunung iih baranai tu inya bungas mun bubuhan kita nih baranai akan urang hantu api.

Kaya.
Kadada lah. Nang aku katuju nang kaya ini kam. Heeh. Ulih mahanggus banar kaya itu nah. Mana biniannya nih. Nah. Kadada kah. Hmm. Kadada kah aja. Sakali tadapat bibinan langsung manyambar nih.

Tapi bibiniannya glowing banar pang maulah gagal fokus. Tapi kalo kata-katanya lah semakin dewasa semakin bodo amat dengan penilaian orang. Kita tuh kawan nih jangan jua kada menghiraukan apa tuh modelnya sasambatan orang. Mungkin aja jua sasambatan orang tuh maulah kita lebih baik jua. Makanya kita nih dibanyaki sadar diri. Misalnya ada orang nang manyambat kita tuh kada baik ikam kaitu, lihati pang Oh ih kada baik lih takuni pada kuitanmu mak ulun baik lah kaya ini, misal jika kuitanmu kada baik berarti sudah bujur kada baik tu, jangan salalu melakukan pembelaan bubuhanmu tu tuh um dari setiap hal nih ikam lakukan tu ya kalo kita tu musti kawan nih ada pertimbangan ha lawan orang-orang sekitar kita jadi hidup tu normal kaitu nah kada nang. apa yo sa kahandak saurang jadinya. Ku ada gasan ikam, ku datang gasan ikam. Suara anu neh, suara Tommy ya kalo? Hiih, ciri khas kaytu nah. Ini pulang gambarnya tikam kanapa di kandang sapi ngini? Sepahit apapun kopi, jangan pernah ceritakan kepada gula, nikmati aja. Hayu. Inya kata-katanya ni iih. Cuman gambar mungin ni nah kanapa ikam beingung wan sapi kisahnya leh. Dua ikung lumayan nya ti. Sapi larang wahini. Ikam jual ha dua-duanya tuh, kawa babini.

Napa baigal-igal ngini? Iih. Ayu ha. Buka masker dulu. Memang katahuan.

Apa belimbing tunjuk kita nyambat nah ya kalo amun di kampungku belimbing tunjuk pang tahu am di daerahmu napa ngarannya hiih di pancuk tu sigar banar pang tapi aku jarang memancuk ngitu tu kawan ai ya kalo itu tu rajin belimbing tunjuk tu gasan anu nih nih membersih kuku bagus ya kalo an kita tu sederhana aja hidup kada nang handak bemewah mewah kaya kakanakan wahini. Coba, lebih baik merusak seribu sabun daripada merusak satu bibinian. Ini aku setuju kawan ai. Hiih. Daripada ikam merusak bibinian kasihan inya. Ikam bayangkanlah misalnya bibinian tu ikam rusak. Hiih, misalnya keperawanannya tu ikam merenggut sudah. Kayapa lagi kehidupannya. Amun ikam ni nyaman ai lalakian kada ketahuan bujang, inya ketahuan kayapa pertanggung jawabannya lawan lakinya ngina. Iya kan lo. Baik kita bukakan ka sabun ha. Ada mohon maaf lah kawan lah. Ini pasukan True yang kirimi harus kata-kata ja nah. Amun ikam kada haur kawa lah maramiakan hatiku nang pina kasunyian banar nih hehai goblok. Bucin disini kada kada kawa kada kawa.
Sorry bang jago. Kata kata pulang nah semakin akrab bekawan semakin kasar pandiran dasarnya kaitu anu ai mun di kalimantan nih iih bujur aku biasanya bakakawanan di tongkrongan tu bubungul tambuk tu kaya biasa udah iih bukan berarti kita muar lawan itu cuman itulah bahasa kita di tongkrongan kalo ada yang baper tu mun di sambat bungul tambuk baper bebakakawanan tu itu kada usah lagi dikawani iih anu tu mun dirinya ikam masih balum bapangalaman berarti. Ya kalo, kalo ngarannya bakawan tu kawan ai bubungul tambuk tu kada papa lagi dah, iih jangan ada nang pina paanggapan bubuhan mun hati hello kitty banar. Aku katakan. Aduh ai ha, mohon maaf nah sekali lagi, ni kata kata tarus buhannya ngirim, pesan mama naklah mencari pasangan kada usah gin bungas yang penting kada supan memiliki ikam. Um ai, kayapa aku handak manyambatnya lagi. Hiih, nang jelas aku satuju aja jua. Kita tu kawannya kada perlu mancari bibinian tu nang bungas banar tu kada usah, yang penting nya kada supan miliki kita. Ya kalo, jangan mudilnya apa yu bekakarasan kita handak lawan inya. Han, inya kada sebujurnya cinta lawan kita, cinta kada bertahan lama akhirnya. Nah, maka carilah bibinian tu nang sesuai lawan standar kita kawan ai. Hiih. Kainginanmu tu nah jangan talalu tinggi, iih, randahakan sasuai lawan standard diri, iih. Kalo chatmu di read, jangan di chat lagi nggak sopan, hahaihah. Aur kata-kata ha ni, mohon maaf lah konten reaction kali ini nah, humm. Bila chat kita tu di read, jangan lagi di chat kawan ai, bujur lah aku setuju, karena mungkin lah kemungkinan. Inya kulir mambalas atau inya sibuk dahulu. Ih, jadi inya kaina mambalas tuh. Jadi bubuhanmu jangan talalu machat urang mambari supan deren kam. Ih, amun inya kada mambalasi kada usah lagi di chat. Akay. Akay. Akay ai. Heh. Nang kaya ini ni jadi sigar jua naur kata-kata tadi nah. Beberapa kali kita ditampuhnya. Nah handak kaya ini kena ditampuh pian. Inggih rela haja. Di muha kah kada papa, kada jua. Heh. Nya bibinian tu kawa leh kalabihannya tu buritnya tu nang kawa balinggak lingguk. Mun saurang handak balinggak lingguk pas sukan trui burit bakumang, paraya paraya, dausah dausah.
Jangan palir kancang, amun di chat wara, kawa batanam musuh harat.
Hah? Napa ja aku kada mendengar tadi nah, coba pang ulangi nah.
Jangan palir kancang, amun di chat wara, kawa batanam musuh harat. Hah, kada tangarti, tetap kada ngerti. Are you ready, seledrel?

Hah, itulah kawan ai dunia. Humm, sadarlah bubuhanmu. Jangan tapi mahayal. Kadang lo, aku asa ingat nih suah kayaknya udah kita reaction lih. Ih, next gin.

Iih tecampur-campur bahasa lih. Ayu ha. Ningat aku ngarannya nang siapa ngini. Oh si anu, Sinta Deolopa. Iih, salam lah gasan Sinta Deolopa lah sana lah. Mudahan panjang umur, murah rejeki, terus berkarya jua. Oke kawan jadi kita sudah nonton videonya, mudah-mudahan kalian terhibur dan yes kawan mohon maaf nah video tadi kurang kalu lih. Ih, ih, kata-kata banyak buahnya ngirim. Eh, kenapa yang di grup kawannya harus bokep aja? Eh, makanya banyak yang ku skip tadi karena hembur bokep nang di apa di sini nah kada kawa aku reaction. Ih, tapi aku nontonnya cuma ada aku apa kada aku tayangkan di sini bener. Eh. Ya, jadi ku himbau lagi bagi bubuhanmu yang tergabung di grup kafe official, tolong berhenti kayak itu nah.